Croeso i'r cyflwyniad hwn, sy'n ymwneud â'r hawl i ddysgu 14 i 16 a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru, yn ogystal â'r canllawiau dysgu cysylltiedig, sydd bellach i'w gweld ar Hwb fel rhan o fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Bydd y cyflwyniad yn rhoi rhywfaint o eglurhad a rhai syniadau y gellid eu defnyddio i ysgogi sgyrsiau rhwng arweinwyr ysgol ynghylch dyluniad eu cwricwlwm a'u darpariaeth ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd deg ac un ar ddeg. Fel y gwyddoch, mae gofynion statudol y cwricwlwm i ddysgwyr ym mlynyddoedd deg ac un ar ddeg ychydig yn wahanol i'r rhai ar gyfer y dysgwyr hyd at a chan gynnwys blwyddyn naw. Fe welwch geiriau'r fframwaith ar y sgrin. Mae'n nodi'n glir rai o'r elfennau gorfodol a ddylai fod yn rhan o'r cwricwlwm hwnnw, gan gynnwys, addysg cydwerthynas a rhywioldeb, crefydd gwerthoes a moeseg, a'r medrau trawsgwricwlaidd. Bydd angen cynnwys gyrfaoedd ar phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith hefyd. Ond efallai mae'r elfen fwyaf diddorol i'w thrafod ar lefel ysgol yw'r pwynt bwled cyntaf hwnnw sy'n sôn am sicrhau dysgu ac addysgu ym mhob maes. Mae'n mynd ymlaen i ddweud, nid oes angen cynnwys popeth yn y datganiadau yr hyn sy'n bwysig i bob maes, ond mae angen i bob maes fod yn rhan o'r cwricwlwm. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ddychwelyd ato yn ystod y cyflwyniad, ond mae'n werth ei gadw mewn cof wrth i ni symud ymlaen. Mae'r egwyddorion cynnydd, sy'n rhan orfodol o'r Cwricwlwm y Tri 16, yn ganolog i'r meddwl a arweinodd at yr hawl i ddysgu 14 16. Mae'r lliwiau sydd wedi eu defnyddio o fewn y ddelwedd hon yn ceisio arddangos y cysylltiad hwn. Fel y gall ytho ysgolion dechrau meddwl am y berthynas rhwng yr egwyddorion cynnydd a'r hawl i ddysgu. Nid gor-symleiddio'r egwyddorion cynnydd yw pwrpas hyn, byddant yn parhau i fod yn berthnasol ar draws yr holl ddysgu a'r holl Continwwm 36. Ond mae'n bosib bydd ei ystyried yn y modd hwn yn galluogi ysgolion i gydnabod ar ddcâd holl gydrannau'r hawl i ddysgu wrth iddynt gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben. Yn bwysicaf oll, efallai, mae'n amlwg ar hyn o bryd bod angen cefnogi dysgwyr i ddod yn fwy effeithiol yn eu dysgu, ac ym mlynyddoedd deg ac un ar ddeg, bydd hyn yn cynnwys eu gallu i hunan-realeiddio a myfyrio ar eu dysgu a'u cynnydd, tra hefyd yn paratoi ar gyfer ôl 16. Fel arweinwyr ysgol, mae'n bwysig ystyried pob elfen o ddysgu 14 16. Rhaid ystyried y cwricwlwm y gynigir, sef y cyrsiau, y cymwysterau, a'r dysgu a phrofiadau eraill y maent yn bwriadu cynnwys fel rhan o'u cwricwlwm yn Blwyddyn Deg ac Un ar Ddeg. Bydd ysgolion yn treulio amser yn ystyr- ystyried strwythyr y cwricwlwm hwnnw o ran adnoddau ac amser dysgu ac addysgu, ac, efallai, sut y gall hyn amrywio ar gyfer gwahanol grwpiau o ddysgwyr. Bydd angen i arweinwyr ystyried y gofynion statudol a'r canllawiau 14 a 16. Byddant am sicrhau bod athrawon pwnc wedi cael budd o ddysgu proffesiynol angenrheidiol lle mae cymwysterau wedi newid. Bydd ysgolion hefyd am sicrhau dilyniant i'w dysgwyr ac adeiladu ar y gwaith caled a wnaed eisioes i gynllunio cwricwlwm effeithiol cyn blynyddoedd deg ac un ar ddeg. Yn olaf, ond efallai'n bwysicach oll, bydd arweinwyr ysgol am sicrhau'r dulliau addysgeg mwyaf priodol ac effeithiol er mwyn galluogi pob dysgwr i gyrraedd eu potensial yn 16 oed. Efallai ei bod yn werth i ni fyfyrio ar y math o ddysgu a dysgwyr rydym am eu gweld o fewn blynyddoedd deg ac un ar ddeg. Gallwn ddefnyddio'r duddeg egwyddor addysgegol, er enghraifft, i herio ein ffordd o feddwl, tra hefyd yn sicrhau y byddai'n cael mynediad at gwaith ymchwil i ddod o hyd i'r dulliau mwyaf effeithiol o addysgu er mwyn datblygu ein dysgwyr i gyrraedd eu potensial ar draws holl gydrannau'r hawl i ddysgu. Bydd ein cudd-ddealltwriaeth o ddylunio cwricwlwm, a'r ffordd y mae'n cyd-berthyn â ddealltwriaeth o gynnydd ac asesu yn holl bwysig wrth i ni fynd i'r afael â manylebau cymwysterau newydd a chefnogi ein pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr cyflawn gydol oes. Yn aml, mae'n helpu i ystyried yn ofalus y pedwar diben, a meddwl am eu perthynas â gwahanol elfennau o'r cwricwlwm a dysgwyr ar wahanol adegau o'u taith. Yma fe welwch rai o'r elfennau a dynnwyd o'r pwyntiau bwled sy'n eistedd o dan y pedwar diben. Efallai bod y rhain yn adlewyrchu'r mathau o nodweddion, tueddiadau a sgiliau y byddem eisiau gweld ein dysgwyr yn datblygu yn ystod eu blynyddoedd olaf yn yr ysgol uwchradd. Enghreifftiau yn unig yw'r rhain, ond rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno y byddem yn teimlo'n fodlon iawn petai cyfran uchel o'n dysgwyr yn arddangos yr agweddau hyn yn eu bywydau pob dydd ar ôl ein gadael yn unig chwech oed. Mae'n holl bwysig ein bod yn ystyried yn ofalus y broses o ddylunio cwricwlwm wrth i ni gynllunio dysgu a phrofiadau i ddysgwyr ar draws y Continwwm 36. Ni ddylai hyn newid, hyd yn oed pan fydd manyleb cymhwyster dan sylw. Yn amlwg, bydd y fanyleb honno'n darparu yn aml yn aml mewn cryn fanylder a dealltwriaeth, gwybodaeth a'r sgiliau penodol y bydd eu hangen ar ddysgwyr er mwyn bod yn llwyddiannus, ac a fydd yn cael ei asesu fel rhan o'r cwrs hwnnw. Fodd bynnag, fel ymarferwyr, ac arweinwyr ysgol sy'n cefnogi'r ymarferwyr hynny, rhaid i ni hefyd ystyried y sut y dysgu. Pa mor effeithiol yw ein dysgwyr? Pa gymorth ychwanegol sydd angen arnynt er mwyn iddyn nhw ddysgu'n fwy effeithiol? a sut y gallwn gynllunio dysgu a fydd yn eu cefnogi i ddod yn gynyddol effeithiol tra hefyd yn datblygu'r dealltwriaeth ofynnol. Yn y pen draw, daw hyn i gyd llawer yn haws os oes gennym ni fel ymarferwyr syniad clir o pam mae'r dysgu hwn yn bwysig ac ein bod ni'n gallu cyfleu hynny i'n dysgwyr. Fel arweinwyr ysgol, gallwn ddarparu'r cymorth a her broffesiynol yn aml drwy ofyn y cwestiwn syml 'Pam? Ar hyn o bryd, mae'n amlwg mai un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ysgolion yw cefnogi dysgwyr i ddod yn effeithiol wrth ddysgu. Mae llawer o arweinwyr ysgol yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd diwetha' wedi sôn am ddiffyg ymgysylltiad a dysgu gan ddysgwyr a'u rhieni yn gofalwyr. Felly mae sicrhau dull ysgol gyfan cyson o wella effeitholrwydd dysgwyr yn debygol o fod yn rhywbeth y bydd llawer o ysgolion yn blaenoriaethu. Mae'n bosib y bydd dysgwyr effeithiol ym Mynyddoedd Deg ac Un ar Ddeg yn edrych ychydig yn wahanol i flynyddoedd cynharach, wrth i'n pobl ifanc ddod ar draws asesu allanol a dechrau meddwl am ei addysg ôl 16. Mae cefnogi ein dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau dysgu hynny yn hanfodol, ac felly y mae wedi ei gynnwys fel un o bedair elfen yr hawl i ddysgu. Dros y misoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda grŵp o arweinwyr ac ymarferwyr ysgolion uwchradd, o dan arweiniad Doctor James Mannion, i gynllunio rhaglen effeitholrwydd dysgwyr ar gyfer blynyddoedd deg ac un ar ddeg. Bydd hyn yn cynnig rhaglen dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion i'w helpu i ddatblygu dealltwriaeth ysgol gyfan o sut i gefnogi dysgwyr yn y modd hwn. Yn ogystal â hyn, mae'n siŵr y bydd ysgolion yn parhau i wella a mireinio eu cwricwlwm a darpariaeth ar gyfer gyrfaoedd â phrofiadau cysylltiedig â'r byd gwaith, er mwyn cefnogi eu dysgwyr wrth iddynt wneud penderfyniadau am eu camau nesaf ôl 16. Mae'n bosib i arweinwyr ysgol ddefnyddio cydrannau'r Hawl i Ddysgu i feddwl am strwythur eu cwricwlwm 14 16. O fewn Canllawiau Dysgu 14 16 Llywodraeth Cymru gallwch weld rhywfaint o fanylder ynghylch gofynion ar gyfer pob cydran. Trwy ystyried eu holl gynnig i ddysgwyr, gall arweinwyr sicrhau eu bod yn bodloni eu rhwymedigaethau statudol, Bydd sicrhau cydbwysedd priodol i bob dysgwr o ddysgu tuag at cymwysterau, amser i hunanfyfyrio a chynllunio ar gyfer ôl 16, ynghyd ag ystod o ddysgu a phrofiadau ehangach, yn galluogi ysgolion i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben, a chyflawni eu potensial ar draws holl gydrannau'r hawl i ddysgu. Bydd angen i arweinwyr ysgol feddwl yn ofalus am y cyfraniad unigryw y gall pob maes dysgu a phrofiad ei wneud i daith pob dysgwr. Mae sicrhau dysgu ym mhob maes yn ofyniad statudol, ond yn aml mae'n haws i ddechrau gyda'r pedwar diben. Sut y mae maes neu disgyblaeth penodol yn cefnogi cynnydd tuag at y dibenion?

Trwy ystod o ddysgu a phrofiadau ehangach sy'n darparu cyfleoedd i wneud ymarfer corff, i hunan-fyfyrio ac i ddadblygu eu heffetholrwydd personol, gall ysgolion ddylunio cwricwlwm effeithiol sy'n cefnogi dysgwyr i adeiladu eu lles emosiynol a meddyliol ac i ddod yn gynyddol annibynnol. Gall arweinwyr hefyd ymgysylltu â'i arweinwyr pwnc i gael dealltwriaeth lawn o'u cwricwlwm nhw ac i ystyried cysylltiadau rhwng dysgu a phrofiadau, er enghraifft, trwy astudio tuag at y gae Cymraeg a Saesneg, bydd cyfleoedd i ddysgwyr archwilio gwaith creadigol ystod o awduron, cysyniad sy'n cysylltu'n naturiol â hanfod y dysgu ym maes celfyddydau mynegiannol. Yn yr un modd, gellir darparu ystod o gyfleoedd i ddysgwyr ymwneud â materion cyfoes, i ddeall gwahanol ddiwylliannau a chymdeithasau, i gyd-weithio, i ddangos arloesedd a chreadigrwydd, ar draws eu dysgu ym mlwyddyn deg ac un ar ddeg. Rôl arweinwyr ysgol fydd sicrhau eu bod yn deall y persbectif ehangach hwn ac yn gallu cefnogi gwelliant a mireinio ar draws y cwricwlwm fel bod dysgwyr yn elwa ar yr ehangder hwnnw o ddysgu a phrofiadau. Felly, o safbwynt hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, bydd ysgolion yn ystyried ystod o wybodaeth a thystiolaeth sy'n eu galluogi i ddeall effeitholrwydd cynnig eu cwricwlwm i ddysgwyr, ynghyd â chynllun a chyflwyniad y cwricwlwm hwnnw drwy Dysgu ac Addysgu. Yn y pen draw, bydd hyn yn caniatáu iddynt werthuso'r cynnydd y mae eu dysgwyr yn ei wneud ar draws yr hawl i ddysgu. Bydd gan ysgolion eu dulliau amrywiol o werthuso effetholrwydd y ffactorau sy'n effeithio ar gynnydd dysgwyr, a dyma rai enghreifftiau o'r mathau o gwestiynau y gallant eu gofyn fel rhan o'r dulliau hynny. Bydd rhai gwestiynau yn torri ar draws holl elfennau'r hawl i ddysgu, Er enghraifft, wrth i ysgol ystyried effetholrwydd eu prosesau hunanyrfarnu yn eu hunain. Byddant am ystyried yr effaith y mae dilyniad y cwricwlwm, dysgu ac addysgu yn ei chael ar gynnydd dysgwyr, wrth gwrs. Yna, wrth i arweinwyr ystyried cydrannau'r hawl i ddysgu, bydd yna themâu penodol y gallant eu harchwilio yn dibynnu ar eu sefyllfa unigryw. Bydd ysgolion yn gyfarwydd â'r mathau o gwestiynau sy'n ymddangos ar yr ochr dde, sy'n ymwneud falle fwy â chymwysterau. Ond o ran gwerthuso effetholrwydd y gydran dysgu a phrofiadau ehangach, yn ogystal â'r gydran effetholrwydd dysgwyr, er y bydd y themâu hyn yn gyfarwydd i ysgolion, mae canllawiau dysgu 14 16 newydd Llywodraeth Cymru yn ceisio pwysleisio arwyddocâd yr agweddau hyn wrth gyfrannu at ddatblygu dysgwyr cyflawn, sy'n symud ymlaen tuag at y pedwar diben ac yn barod ar gyfer bywyd ôl 16. O'r herwydd, bydd yn hanfodol i ysgolion sicrhau bod eu prosesau hunan-arfarnu a gwella yn ymwneud â phob elfen o'r hawl i ddysgu. Felly, mae lansiad yr Hawl i Ddysgu 1416 yn cynnig cyfle cyffrous i ysgolion wireddu eu gweledigaeth ar gyfer dysgwyr o dan Cwricwlwm i Gymru ym mlynyddoedd deg ac un ar ddeg. Maes o law, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ac yna cyhoeddi'r ystod o ddata a wybodaeth a fydd yn ar gael yn genedlaethol i gefnogi ysgolion gyda'u prosesau gwerthuso a gwella.